vachibanda ndobembera bembera vachibanda ndobembera vachibanda ndobembera vachibanda sekuru diamond tinotenda nekuti koka kwamaita kuno kuSt Mary's veruzhinji vari kubvunza kuti ko ivo sekuru Diamond vakambotanga sei Vakambopinda sei muchirongwa cheFriendship Bench ichi? Ndinotenda Professor nekuuya kwenyu. Inini zita rangu ndonzi Jim Diamond. Kuti ndizopinda munyaya iyi muchirongwa cheFriendship Bench takatanga kuvapo iyi health promotion. Kanzuru yakava neurongwa hwekuti mumawards atinogara muve nevanenge vari mahealth cadres mm. vanolinka community nehealth facility in this case kuti st marys clinic nemumawadzi matinogara saka inini ndichirepresenta ward four inova ndokumba kwedu ndakauyawo ndikakwanisawo kuita inro nevamwe about 30 of us but tanga tingoriwo about four males and 26 women vakakwanisa kunotrainwa for health promotion duties mumawards atinogara saka by so doing ndo zvakazowanikwawo program yefriendship bench ichiuya kuzoda kushanda nekanzuru mhm. kanzuru ikati aiwa tine mamwe macaders atakatrainawo kudhara maringe nezveutano saka you might also train them zvefriendship bench nemental health issues that's how i became a, a friendship bench councellor mm -hmm.
sekuru diamond mukatarisa vanhu vese vari kuita vari kumhanya nacho chirongwa ichi chefriendship bench eh, vanosvika kuma 3000 vari kumhanya nacho chirongwa ichi muno muzimbabwe asi ana mbuya ndo vakawanda Ana sekuru havatombosviki kana 5%. Imimi sekuona kwenyu sei zvichinetsa vechirume kuti vabatsire va, va vamwe vanenge vaine matambudziko amuri kusangana nawo muno mu, mu, mu St Mary's? Ya, panyaya iyoyo zveshuwa inyaya yakaoma takambotoimboifambirawo tichida kuedza kuti pamwe tingawanewo or kuti we can strike a balance mm. asi pakaoma ndofunga chikonzero chakanyanya kuoma ndechekuti vanhu rume by nature here handizive havakurumidze kuda kuwanikwa munyaya dzezveutano kana kuti kuuya kutozorapwa kwacho chaiko mhm. murume anombotanga achambotenderera achiri kumaraini ikoko achitenderera ariko ozototi kana zvatozooma ndo paanozoita se paanozonobudikira kuchipatara kana kuti atodhonzwawo nevamwe kuti anhaiwe ah, zvoofa saka ukanyatsozvicherechedza varume aptake yavo pamanyaya dzezveutano ka ah, iri very minimal mm. saka nanhasi donzvo iroro takachero rakambotiraya kufambwa naro Ah, maproblems aya handisi kumboona ati ari kupera in the near future. handiti ka Mm.
nekuti tiri kuona vechirume vakawanda sere kuno muzimbabwe vari kuzviuraya kana tichinangana ne nemasuicides ari kuitika e, muno muzimbabwe muno must marys Eh, chii chatingaite sekuonawo kwenyu imimi kuti tibatsire veruzhinji vasiri kukwanisa kusvika pano pakiriniki? Ya, pamwe pacho mukada kutarisa nyaya dzemental health kana takatarisa kuvarume chinozosvitsisa kumasuicide inyaya iyoyo yekusasheya maproblems mm. avanenge vari kusangana nawo vanenge vari kusangana nemaproblems aya mukati medzimba dzavanenge vari e, dzimwe dzenguva kuti vabude vanotaura kana kuti mumba makamira so because munoona kuti patinenge tiri kutarisa nyaya kana dzegbv paipa kana muchiti gbv munoreva kuti chii gender based violence mm -hmm. e, panoitika nyaya dzegender based violence vanhu vazhinji vanonyanyotarisa ari munhukadzi ari kushungurudzwa nemurume whereas in fact varume vari kushungurudzikawo zvakare saka panhu pakadaro manje pakava chinhu chekuita kunge zvinonzi gbv yakanyanyorerekera kuvakadzi munhurume kana azosangana nayo pane kamwe one pamwe koda kunyara kuti ndingazviti ndinoshungurudzwa here nemukadzi kana kuti ndinorohwa nemukadzi kana kuti kushushwa nemukadzi saka sekuru diamond imi mune macases here egbv ngatinanganei negbv e, akasvika kwamuri imimi evarume vanenge vachishungurudzwa kumba uko vachirohwa kumba uko vamakambogara pasi navo pabhenji muchivabatsira hongu varipo Haa varipo vakatoti wandirirei. Eh, Vakasvika sei kwamuri? eh, vamwe zvavanoita masvikiro avo vanorifeyiwa Mhm. vanorifeyiwa because panapa takagadzira system yekuti patinenge tiri mumacommunities atinogara dzimwe dzenguva mumwe kana inini andiri kugara kuward four ka, mumwe munhu anogona ku- wekuward kwangu anogona kunyara kuti auye futi kuzondiudza nyaya yake mm -hmm. asi ndogona kumupawo kana wekuwadi two mm -hmm. kuti mhm. ndiye amuite se amubatsire saka pamwe pacho unozoona kuti munhu anosununguka kuudza munhu waasinganyatsoziva stereki than waanoziva stereki nekuda kwechikonzero icho chekuti pamwe anenge aine fiye yekuti pamwe nyaya yangu inozotenderera here unoziva munhu antiwo wazotanga kutaura nemunhu uchimuudza tsindidzo kuti no uya professionals hatiiti zvatinenge tataura tofamba tichishambadza its only between you and me kana muchiti tsindidzo uh, sekuru diamond tinoda kuti veruzhinji vanyatsonzwisisa kuti zvinorevei tsindidzo ndingati pachirungu ndo zvaizvo zvinonzi confidentiality mm -hmm. kureva kuti zvinhu zvandichakurukura newe zvichangoramba zviri pakati pangu newe hazvitenderere munharaunda sekunge raaguhwa kana kuti dzimwe dzenguva mutsindidzo imomo kana kuri kuti ndaona kuti inini pandinoda kuti ndikubatsire napo aa dzimwe dzenguva panenge pakudawo kuti ndiwane help kubva kune vakuru vangu ngatitii for instance kana kuti sister in charge kana kuti mental health nurse ndinogona kukukumbira futi zvakare kuti handisha nyaya haichakwanisa kuramba iri pakati pangu newe mm-hmm. yakuzoendawo futi kune uzhu wechitatu kuti aite but ichazenge ichingotenderera irichi pakati pedu tsindidzo yacho iyoyo tiri three mm -hmm. kureva kuti mashoko abude achienda kwaasingafanire ndotsindidzo mm -hmm. sekuru diamond eh, mati imimi makatanga nacho chirongwa ichi pane nguva muchibatsira vanhu muno must marys wrong eh, Toda kunzwawo kuti upenyu hwenyu imimi zvakambofamba sei kuti muzosvikira pastage iyoyo yekuti ndakuda kubatsirawo vamwe vanhu. Ndingati
handina kuziva kuti ndiko kwandakuenda mm -hmm. but nyaya yakanga iripo ndeyekuti ndichikura e, nyaya iyoyo hana nhasi inondibata bata ndichikura takanga takawanda andine shamwari dzakawandisa unongoziva kana uchigara mumagete eda ana st marys aya magete kare kare mhm. ekuti unenge uchitozikanwa kubva kana kuward one kusvika kuward five munenge muchingozivana dekuti zvikoro zvamunenge muchingoenda ndizo zvimwe chete izvozvo saka you end up having multiple friends but zvakazotanga kuitika mumaearly 90s pakatanga kubhebha chirwere chehiv and aids e, shamwari dzangu dzakawanda dzakaparara ende eh, kuparara kwadzakaita kwanga kuri kwekutoti kana neniwo pamwe pacho ndakatongofunga kuti haa apa handina kwandichaendawo nako mm -hmm. nekuti unoona kana mm, manga muri genga zvaizvokuti munotogona kutamba muri kana 8 9 10 11 vepachimana mm. muchitamba pamaraini penyu mm-hmm. dzimwe dzenguva nevekune chimwe chimana sezvataiita kana tichitamba mabhora toti vekuchimana icho nevekuchimana mm. chedu ngatitambei bhora rechikweshe rechikweshe eh. ratenge chitambira kana pamustreet side rere eh. but mozosvika palevel yekuti vese ivavo kutotaura kuno kwandiri kuita profesa vanhu vese ivavo hapasisina kana wani anorarama ndini mhm. ndokuti ndinombobuda misodzi dzimwe dzenguva asi haa mazuva ano hazvo ndakati chapter icho chirega ndichichivhara because its a closed chapter i have to look forward ndienderere mberi neupenyu Saka mukuzofamba kwenguva ndopakazoita iyo yandandiri kutaura yekuti pakazonzi ngapauye vanhu vanoda kumiririra macommunities avo munyaya dzezveutano ai ndakangofunga kuti maybe shamwari dzangu pepe dai zvinhu zvakanga zviriko izvi dai pamwe vamwewo vachona vari vapenyu saka mm. ndo mapindiro andakaita handina kuziva kuti kutopinda kwandiri kuita ikoko inyenyedzi ichazotoputika yotanga kutozvara zvinhu zvakawanda sezvandiri kuzoona nhasi kuti takwanisa kuita zvana french bench futi nemamwewo maprograms atinenge tichingoita alongside paanenge achidiwa nehealth department yekanzuro yechitungwisi
tichinangana neveruzhinji veruzhinji vari muno must marys e, kunyanya varume nekuti tinonyatsozviziva sezvamambotaura imi kuti varume kazhinji kacho havadi kubatsirwa anotouya zvinhu zvanyatsopressa dzimwe nguva haatombouyi ndosaka tichizonzwa kuti ah ninge akazviuraya mm. eh, toita sei imimi sekuonawo kwenyu neexperience yenyu eh, ne handiti muchirungu zvinonzizo lived experience mm. semunhu ane, ane, ane lived experience eh, tingaite sei kuti tibatsire vechirume Ya vechirume vanogona kubatsirika kana tikakwanisa ku kuadjusta ku, ku kumainterest avo mm -hmm. because mukanyatsotarisa zvatiri kutaura izvi ndezvekuti kana tati isusu varume vakawanda apteki yezvenyaya dzeutano ishoma mm -hmm. takuda kuchitarisa kuti interest yavo iri kumbonyanyira kupi kwacho mhm, mhm. dzimwe mm -hmm. dzenguva tinotozviziva kuti varume vazhinji ndofunga kana 90 percent yevarume vakawanda ndoma vanosapota zvemabhora mm -hmm. eh, unoona kuti ndo vanosapota zvenhabvu nyanyanyanya dzekunze eh, ndo zvakare futi vanonyanya kuda kuita zvekubheja bheja ikoko mm -hmm. zvoti ukada kuenda kunana mwozi kuyako unotoona kutoti maybe 100 percent varume kana ukatoona mukadzi imomo ah, maybe ah, chikadonwe saka zvakuda manje kuti isusu tochienda ka kwavanoenda handiti tonotaura nyaya yedu tiriko saka imi munozoona kuti zvichiita here kuti tingaende kunoisa mabhenji nzvimbo dzakadaro i wouldn't advocate kuendesa mabhenji ikoko uh. asi kuenda isusu ngatiti kusensitization Ah. toti ah, nhasi tambofunga kuti timbopinda nzvimbo dzedze tichinotaura nyaya yedu mhm. e, totosvikawo e, pamusoro ah, muchibheja zvenyu muchinhingirika tichikurukura navo tichivaonesa zvakanakira kuti mhm. ivo vange vachiita e, interest ofti nenyaya dzezveutano zvikuru sei nedzemental health handiti ka ya saka mati sensitization vachipuhwa manhingi mapamphlets nezvinhu zvakadaro kuti vanyatsonzwisisa kuti vanogona kubatsirikana sei kana sei okay okay nekuti isusu tikaramba tichingoti varume varume tichida kuti vachauya panapa havauye saka beta titere kwavari saka sekuru diamond inini eh, ngatiti ndine zviri kundinetsa handiti handidi kuuya pabench pano asi ndinoda hangu kuti timbogara pasi handiti ka tichingoti one one mino ndokutengeraiwa laga ndine laga tokurukura zinogona kuita here tisiri pabench but tiri mucommunity medu umomu kana pabhawa chaipo inini ndiri personally inini ndiri flexible e, ndoda kuedza kuti handiti patambokurukura kuti varume tingavawane sei tikati a ah, ngatiendei kwavari hmm. saka inini kana munhu akatoti ada kubatsirirwa paari uda kubatsirirwa ipapo ndinenge ndinokwanisa kuenda ndonobatsira munhu because chandiri kuda haisi nzvimbo but ndiri kuda kubatsira munhu pamwe pacho profesa ndepekuti dzimwe dzenguva ndino inini pese pandinotaura ndinosiya nhamba yangu vamwe togona kuita maonline counseling chaivo tinoita but manje hazvizokuwandirei here nhai sekuru diamond muri mega munhu one e, nyaya iripo ndeyekuti unozvipawo shedule because pamwe pacho you find out kuti handikwanise kunge ndichizviita izvi zvinhu zvandiri kutaura izvi every day mhm. ndine mazuva angu andakatoti ha four days of the week ne ndichiita se ende ndine time futi mhm. kuti tikasvika o four o'clock wo tasiya asi ndinombo allowa two hours the online counseling because handikwanise kudziita during the day ndenge ndichiita maphysical saka nhingirini kana takuzoitawo zveonline ndogona kuivhurirawo kana uchi lesei kubva half past four kusvika six or seven o'clock tobva tavharisi
seuro diamond eh, eh, muchirungu tinoti self care taking care of yourself mm. saka nezvamuri kuita zvese izvi muno must marys muchibatsira veruzhinji imimi muri kubatsirwa nani imimi kana tichinangana neself care yenyu munombozvifambisa sei ya mubvunzo wakanaka chaizvo hanzi n'anga haizvirapi ndizvozvo chaizvo eh, asi zvandinoita manje inini pandaa ndofunga manzwa ndichitaura kuti ndakadevota four days pasvondo dzekuita basa recounseling dzimwe three days idzi dzinorevera kuti saturday sunday neone day of the week remaworking days handisi kuita izvozvo inguva yangu yandinenge ichida kuti ndimborefresha ndisatombowana zvinhu zvese zvekubasa mhm. ndichimwe chekutanga chandinotanga kuita ndiri pamba ndichingomuka ndofunga kana adzima yangu anotoziva pane pashoni yangu ini ndinochengeta huku dzangu maroad runners nemadarks angu ndaisimboita tsuro but haa ah, tsuro ndakazombodzimisa nenyaya yekuti dzinenge dzinoda kuti dhurei kudzichengeta asi ndikapinda mudanga imomo ndofunga huku dzangu dzine mazita dzine mazita mazita ndotocommunicata nadzo tichitonzwisisana saka panguva iyoyo saka hadzidywiwika idzi kana dzaakupiwa mazita ah, togondogona kutoiudza kuti nezvifanika patabva muchristmas apa kuti ndine urombo semwa vanhu vanenge vari kukuda vanenge vari kukuda saka ah, sori mwangu but haa ah, zvinowanikwa anditiangoshinga seshamwari yepamoyo tobva tato dzinodyiwa ah, because chandiri kudzichengetera husayi but ndiri kurevera kuti pane nguva iye yandenge ndisiri kudzidya ndichidzirera kuti dzizosvika pakuita nyama ndine kamwe kakurefresha kandinoita kandenge ndichishanda nadzi nekuti mhm. dzimwe dzenguva ndotozopepuka pamwe zuva ratosvika parasvika ndingoripo ndichingogadzirisa pasaka saka tingangoti ihobby kai eh. ihobby mune passion yenyu eh, handiti eh. eh. paself care apa panoda mahobbies handiti ya munhu unofanira kuwana chimwe chinhu chauno chaunodivhota pfungwa dzako two mm. other than uyu kubasa That's true.
Because kubasa uko kune nyaya yekuti dzimwe nyaya dzacho ukadziturirwa professor dzinotozosvika pakukuremera dzopedzisira dzakutokuda kuita kunge dzadzako mhm, mhm.
wakutoita chirwere chokufungisisa iwe wati ukasangwarira eh. ukasangwarira unoenda nemuzukuru saka wotadza kuzotora muzukuru iwe kumubvisa kwauri kufanira kumubvisa ona saka nyaya iripo ndekuti unofanira kuti ubvise muzukuru kwaari iwo wacho uzonozviwana kwekunozvirasira kwekunozviturirawo kusiri kuvanhu ndosaka ini ndakachuza kuhuku because ukada kuita kuvanhu unenge uchazotanga kutaura zvasingade kutaura yeah okay all right chii chimwe chii chimwe zvakare nhai sekuru diamond nyaya yakunakidza kai eh, tiri kunangana neself care nhasi eh. self care saka chii chimwe ya pamwe pacho ese ndiri muchristian ndiri mukristu ndiri church elder saka pamwe pacho ndinombowanawo hangu kumbodzika nemagwaro ebhaibheri unongoziva bhaibheri rakanyatsogadzirwa kuti rine self cleansing imwe yarino yarinaro spiritually mm. saka pamwe pacho ndikadzikadzika nebhaibheri and i also womens fellowship nevarume vekuchechi kwedu tichikurukurawo zvimwe zvinhu mhm. zvakafanana nekungo zviri kuafekta upenyu hwedu tichingoonesana apa apa dzimwe nguva zvino mabasa ada kuitwa pakereke chaiyo eh, pamwe pada kupendwa hatichadedza vanhu vanopenda ngatiite isusu varume mabasa ndeechirume mhm. tichingoita zvinhu zvakafanana neizvozvo but at the end of the day ndinoona kuti haa pa almost ten years dzandashanda pafrench bench ndinopupura ndofunga pamwe kana kari kurwara akambosvika kana kaviri kana katatu mm -hmm. im always fit why is it because muri kuchengeta huku mune chechi chii chimwe pane zvimwe here ndo self care yacho iyoyo handiti ka self care yacho nekunyatsonzwisisa kuzvazvinoreva because you should be able to understand kuti zvinhu zvinokukuvadza ndezvipi nezvisingafanire kukukuvadza mhm. saka ukatanga ukavarairwa uchinge uchiita zvinhu zvinokugona kukukuvadza zvinogona kuzoita negative impact pabasa rako mm. saka you need to know kuti haizvizvi zvakafanana nezvo zvokuti ini ndotoziva kuti ndikaloda ndikaloda matambudziko evazukuru four days mm -hmm. i need to offload mm -hmm. and you offload through your chickens yeah. nekuchurch because huka eh? dzina makuru
good that's uh, good uh, pane zvimwe here zvamungade kushare neveruzhinji
aho ndanga ndazongokanganwa hangu kuzongonotambawo kana sunuka nevamwe handiti because mm -hmm.
i also enjoy snooker mm -hmm. mm.
saka kana tichi kana tichiti isu self care ne life work balance munenge manyatsokwanisa ma, ma kuzvibatanidza zvakanaka kaimi sekuti diamond eh? ya ndiri kuizama ndeyekuti maresults ebalance yacho ka ndini ndofanira kumafila im not doing for another person mhm. saka inini mhm. ndikaona sezvandiri kutaura kuti hazvishuwa ndinotoona kuti inini week in week out kana wangorwarawo zvirikowo zvekuti you are down with nekaflu kana weather dzakachinja chichichi but maybe two days time watochi watocorrect wakutokwanisa kuita basa rako saka ndogona kutobelieve kuti what im doing at the moment zviri kundibatsira the balance is working in my favor mm -hmm. yebasa neself care yandinge ndichizoita
aiwa tinotenda sekuru e, varume biyangu kungave kwese kwamuri e, ndauya nenyaya nyaya yakanaka kwazvo Nyaya yematambudziko ekufungisisa haina wairi kuspeya, haina basa kuti uri murume, uri mukadzi kana kuti uri mudiki kana kuti uri mukuru. Asi hangu ndakatarisa kumurume, munhurume, ngatiregei kuti isusu tibvume kufungisisa kuti kuti kuvadzire mukati tisingatsvage help. Changa chiri chido changu chekuti munhurume wese usumuke kubva pauri ukwanise kuuya kwaunokwanisa kuwana help kana ichinge yadaro ndekuti onai varume biyangu vakawanda tiri kuzosorova nyaya idzi the negative way takuzotanga takuzonzwa kuti aazomwa mushonga wemakonzo azozvisungirira iye azoita zvakati but at the end of the day nyaya yanga ichikwanisa kuti ikataurwa nayo tikakurukura nezvayo taikwanisa kuwana kuti upenyu hunosorovheka ngatiuyei tibatsirike kunyanyanyanya pafriendship bench inova at the moment ndo nzvimbo yakasununguka yekuti tinokwanisa kunge tichikurukura
vachibanda ndopembera vachibanda ndopembera vachibanda ndopfara vachibanda ndopara vachibanda ndopara